Ko árape ñamba'apomíta ñe'ẽjoajuha reheve. Ñe'ẽjoajuha hína ha'e avei jaikuaátava oñondive ko'ág̃a ko árape ha ha avei upéi. Jaikuaáta avei ñe'ẽndy, ñe'ẽ he'isejojáva. Avei ojehupytyséva ko tembiapo pahápe jahechakuaáta hína péicha. Ohechakuaa jehaipyre ohendúvape umi ñe'ẽ. Omopyendápe he'iséva ñe'ẽ joajuha reheve. Oikuaa ñe'ẽ ombojoajúva ha avei upéi. Ko'ápe jahecha ñande rapicha Rolfi ha Joséka oñomongeta oñondive hína ha he'i chupe péicha, Mba'e la pórte che kape. Ombohovái chupe ha'e iporã, ha nde che ra'a, moõ piko reho. Aha ñemuhãpe, ha upéi aháta ajepelukeak ha nde. Aha avei ñemuhãpe. Jaha, mboýre neñapĩ ko'ág̃a rupi nde pelukéro. Veinte mílma okovra. Nde ha che aha va'erã avei. Jajoecháta kape. Ne'ĩ, jajoecháta. Péicha ñande rapicha oñomongetáva ha jahechami jey mba'eichaitépa, moõitépa oipuru hikuái pe ñe'ẽ joapyha ha avei upéi. Ñe'ẽjoapyha hína ha'e pe ombojoapýva umi ñe'ẽjoaju ajépa. Jaguereko péicha, ñamoñe'ẽ jey ñomongeta ha ja'e maerãpa jaipuru umi ñe'ẽ isa'ýva. Ñamañami ko'ápe ñomongeta reheve ha he'i péicha. Joseca, Mba'e la pórte che kape? Rolfi ombohovái ichupe, Iporã hande, ha nde che ra'a, moõ piko reho? Joseca ombohovái jey ichupe, Aha ñemuhápe, upéi aháta ajepelukea. Ha nde? Aha avei ñemuhápe. Jaha. Mboýre neñapĩ ko'ág̃a rupi nde peluquero. Joseca he'i ichupe, Veinte mil ma okobra. Nde che aha va'erã avei. Jajuecháta kape. Néi, jajuecháta. Ko'ápe jahechakuaa oñembosa'y ñandéve ha upéi ha avei oñembosa'y hína ko'ápe ambue hendápe avei oñembosa'y. Péva hína ha'e umi ñe'ẽ ombojoapýva ha ñande ja'e chupe joapyha. Omoirũva ikatu hag̃uáicha peteĩ ñe'ẽ ombojoapy chupe ambue ñe'ẽ reheve. Jahechakuaave mba'épa oiko hína amo gotove. Ñe'ẽ joapyha jaguereko péicha ha avei upéi. Ko'ápe ñamaña ñande Mba'e jehai reheve ha jahechakuaa péicha. He'i, Ñe'ẽ iñambue'ỹva ojeporúva oñembojoaju hag̃ua mokõi térã hetave ñe'ẽ, térã ñe'ẽ joaju, péva hína jaipuru ñande upearã ha avei ha upéi. Ñe'ẽ joajúpe katu oiko ichugui mbojoajuhára. Péicha ñamañami jey ko'ápe oĩva hína tembiapo mbykymi, jahayguy he'i ñandéve, jehaipýpe umi ñe'ẽ mbojoajuha jaikuaa ramóva. Maa piko pe jaikuaa ramóva hína, ja'e haguéicha ha avei upéi. Ajépa? He'i ñandéve ko'ápe, voi ñapu'ã ramo Ñandejára ñanepytyvõ oje'éva. Ha oiméne katuete upéicha. Avei hetave mba'e jajapo árape, ha upéi voive japytu'u ka'arúvo. Jahechakuaahína ko'ápe umi ñe'ẽjoajuha ñañomongeta hague, ha avei upéi oĩva moñe'ẽrãme. Ajépa? Ápe ñamañami jahayguýta umi ñe'ẽjoajuha jajuhúva moñe'ẽrãme. Jaguerekoha. Jaguereko ko'ápe avei upéi oĩ porã. Ñe'ẽndy, Jaikuaamíta avei ñe'ẽndy jaguerekóva ko'ápe. Jaguereko ñemuha. Ha'e hína pe mamo jaha pe ñamba'ejoguáva jema, pe añemuha hína. Jaguereko mboýre, péa jaikuaa hag̃uáicha mba'e pirapirépa oguereko mboýpa che rupytýta, umía jaikuaa hag̃ua hína mba'e sistépa oñehepyme'ẽ. Avei jaguereko péicha he'i jajuecháta he'i ojupe hikuái, ajépa? Pe ipahakuévo, jedespedi ja'eháicha guaraníme, jajuecháta. Ojogueraha hikuái oñondive, ajépa. Ñeñapĩ. Mba'étepa pe ñeñapĩ he'ise? Ojogueraha hikuái oñeñapĩ hag̃ua kuri. Oho peluquería-pe ñande ja'eháicha chupe, oho oñeñapĩvo. Ñe'ẽ he'ise jojáva. Mba'étepa hína péva? Ñe'ẽ he'ise jojáva ha'e hína umi oñombojojáva, ojueheguáva. Jahechamíta péicha. Jaguereko ko'ápe kape. Ha'e hína avei che ha'e chupe ra'a, che ra'a. Che ra'a térã katu ikatu ha'e che kape. Péa avei che angirũ hína ha'e hesegua avei. Ajépa. Jaguereko avei ajepelukea Ha'e haguéicha hína ñeñapĩ. Ha'éramo ahata ajepelukea, térã ha'éramo ahata añeñapĩ, ha'e ahataha amombykykái che akã rangue. Ha péicha ñag̃uahẽma tembiaporã jaikuaa hag̃ua mba'eichaitépa ra'e pe ñane akãme jaguerekóve umi ñe'ẽ joapy ñande ñañomongeta hague. Ajépa ñamongora umi ñe'ẽ joajuha. Penemandu'áke hína umi ñe'ẽ joajuha jaikuaáma pyahúvare, ha, avei, ha upéi. Jaguereko péicha. He'i ñandéve, Amo mitã ohose avei mbo'ehaópe. Mba'eichaitétepa hína peve ñande ñamongorátava? Mávanteva peñamongorata hína. Ñamongorata ápe, avei. Mokõihápe jaguereko he'i ñandéve María ha isy oho mercado-pe. Oho hikuái omba'ejogua. Jajuhúiko pe pe ñe'ẽjoajuha. He'ihápe ñandéve María ha isy. He'i ñandéve mbohapyhápe, Aha añembosarái, upéi ajahu. Ápe jaguereko, upéi ajépa. Pende katu pyreterei peẽ. Ipahakuévo jaguereko he'i péicha, Che ha'use avei mba'e he'ẽ. Jajuhúpa avei pépe hína, he'iháicha ñandéve ko'ápe avei. Péa ha'éina peteĩ ñe'ẽ joajuha jaguerekóva pépe. Jaguerekove péicha, ñamyanyhẽ pa'ũ ñe'ẽ joajuha ndive. Ha jaguereko péicha, he'i peteĩhápe, Rosa omoñe'ẽ, Rubén ohendu. Mba'épa aveve ñamoĩta hína jahechamíta amo gotyópe? Upe guive he'i ñandéve, Che sy oho ojogua so'o, ogueru yvakuéra. Mba'e ñe'ẽ joajuhápa pépe aipurúta hína? Pehechakuaáke hína ikatu hag̃uáicha ñamoĩmba upe guive. Pasita oho hógape ojapo hembiapo mba'eichaitéva pe añamoimíta, ñamañami mba'éichapa ikatu opyta porã ñandéve. Rosa omoñe'ẽ ha Rubén ohendu. Iguipeve he'i ñandéve, Che sy ojogua so'o avei ogueru yvakuéra. Jaguereko ipahápe he'i ñandéve, Pasita oho hógape, upéi ojapo hembiapo. Oĩ porã. Péicha ñag̃uahẽ hu'ãme jaho ñane rembiapópe. Ñamañami jeýna ikatuavãicha ñañemomaindu'a jeýpe jahechakuaa va'ekue, ajépa? Ñe'ẽjoajuha ja'e kuri. Ñe'ẽjoajuha térã ñe'ẽ joapyha. Ñe'ẽ ojepurúva ombojoaju hag̃ua mokõi térã hetave ñe'ẽ térã ñe'ẽjoaju oñondive. Ajépa? Ha avei upéi. Péva ha'éina umíva ha'e umi ñe'ẽjoajuha jaikuaáva ko árape. Ha péina ñane angirũ jaohóma katu oñeñapika hag̃uáme. Ipukúma voíne akãrague mitã he'i chupe pe akãrague kytĩha. Ha opukami nde ha'e peichaite, ha'ete pe ajuhu José karehe ha imandu'a chéve nderehe,